Waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii har'aa dura waldhabbiin tokko argame. Waldhabbiin kun warroota akka ummata Muhammaditti sadarkaa tokkoffaa fi lammaffarra jiran jiddutti ta'e. Isaan lameenuu sayyida kuhuuli ahlil janna dura taa'ota manguddoota warra jannataati. Humaa kashamsi wal qamar Abii Bakri wa Umar. Jara lamaan jiddutti wal dhabbiin tokko argame. Abaa Bakrii fi Umar wajjin ta'anii osoo haasayanii Yaada wal jijjiiraa jiran waliigalteen dhabamte. Yaada Umar fide Abaabakri hin qeeballe, yaada Abaabakri fide Umar hin qeeballe. Umar dallansuudhaan ka'e. Ka'eetiin Abaabakritti aaree biraa lixe. Abaabakri duuka deemee isa faana deemee dhiifama naa godhi yaa Umar, dhiifama naa godhi yaa Umar jedhaan.

Yeroo sadi Rasuulli Rabbii sallallahu alayhi wa sallam yaa Abaa Bakr siif Rabbi ni dhiisa siif Rabbi ni araarama siif Rabbi ni dhiisa jedha Rasuulli. Umar ibn Khaxxaabillee hanga wayita jarjaree aaree deeme san hin hin geenye hanqatee garaan isaa rarra'ee balbala Abaa Bakrii cufe san of jalaa banee Abaa Bakriin barbaacha mana Abaa Bakritti qajeele. Yoo inni mana Abaa Bakrii gahu warri mana Abaa Bakrii mana hin jiru jedhanii ni rifate asitti illee. Thumma aqbala ilaa rasuulillah. Abaa Bakriin Nabi Muhammadiin biraan dhabanii jedheetiin gara rasuula Rabbii qajeele. Waytuma Abaa Bakri Umar ibn Khaxxaab arge Abaa Bakrii rifate. Maaliif rifate beeytuu? Wayi rasuulli Rabbii anaaf jecha Abaa Bakriin Umar ibn Khaxxaab irratti rifatanii

Namni natti amane isa wawaasaani bina bimaalihi wa nafsihi qabeenyaa fi lubbuu isaatinis na fuuldura na bira dhaabbate isa fahallaa taraktumuu lii saahibii yoo saahiba kiyya kana naa dhiiftan maal isinii wayya maal qaba saahiba kiyya kana maa na jalaa tuuxan jedhe

asirraa wanni hubattu ahyaanan yeroo tokko tokko yaxdusu alkhilaafu bayna alajillaa namoota gurguddaa hayyoota gurguddoo ulama'a gurguddaa beektota jidduttis wal dhabbiin ni argama garuu wal dhabbiin argamu kun yeroo muraasa keessatti fayyee qulqullaa'ee jaalalaa fi ulfinni ka duraa irra jabaateetiin dhufa irra gowwaan namaa nama karaa galgala irra deebi'uuf deemu ganama qoree irra naqeetiin biraa qajeeludha. Irra gowwaan namaa nama qaanqee afuufee dhaamsuu danda'u afuufee bobeessee ibidda guddaa uumudha. Yeroo wal dhabdan waan gaafa walitti deebitan karaa isinii banu hambifadha balbala hundan cufinaa jechoota keessan tikfadha waan dabruuf jecha waan hin dabarre hin dalaginaa waan hin dabarre hin hojjetinaa jiruun duniyaa akka tokkotti hin teessu ni jijjiiramti waan garaa walii madeessee madaan isaa marfee duniyaa guutuutiin hodhamuu hin dandeenye akka birciqqootti wal hin caccabsina Silaa namni manni isaa birciqqoon ijaarame dhakaan nama hin darbatu ture. Dhakaan inni asii achi darbatu gaafa achi as deebi'e mana isaa diiga. Radiyallahu an Abii Bakrin wa Umar wa jama'ana Allahu bihim fil firdawsi al-a'laa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.